Tsara miarahaba anao Michel Rakotoson. Faly mahita anao Androny dia misaotra nandray.
Mora an'ilay toeran'io boky io eo amin'ny tantara. Ahoana no ifandraisan'io amin'ny tantaran'i Madagasikara sy amin'ny tantaran'izao Adino ny zavatra niaina ny Malagasy tamin'ny ady lehibe faharoa. Betsaka anie ny tovolahy na dia efa nandeha nankany an'ala e! Misy tsy tafaverina. Misy tafaverina fa mivioka ny lohany. Satria mafy loatra zavatra hitany. Ireo tovolahy ireo ange nalefa niaro ny frantsay e! Nalefa niady amin'ny nazisma! Dia manina tsisy miteny ny asa nataon'izy ireo? Iray izay. Faharoa izay a, tamin'ny fito amby efapolo a, ny tena mampalahelo ahy dia ity, ny zava-doza natao tany frantsa naverin'ny sasany taty. Manana dadatoa anankiray aho izay izay tao anatin'ny Panama dia nigadra dia nalefa nigadra tany amin'ny camp de concentration, tsisy miteny izany, nisy camp de concentration tany Mahanoro, valo amby efapolo na sivy amby efapolo izy vao tafavoaka, tsisy nitantara izany, ohatran'ny avela fotsiny teo. Izany hoe ilay tantara iraisam-pirenena ary enga anie ka ny iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao tsy handoana antsika satria ho loza io. Ho loza be mihitsy io raha tsy mitandrina. Le iraisam-pirenena ange misy akony any amintsika e! Dia aleo izay tsy adinoina. Tsy aoka tsy eritreritra hoe ah ny an-dry zareo any izany. Antsika mianakavy izany. Dia izay no tiako, izay no tiako. Na ny fiainan'ny olona aza ange tamin'ny dimy amby efapolo sy ny sisa, tadidiko tsara ny rafozambaviko nilaza hoe niditra ny anglisy dia tsy manan-kohanina dia. Gony no atao akanjo dia etsetra etsetra ny sakafo tsy nisy milahatra. Dia nantantarantsika koa aza ange adino ny zavatra niainana e! Ny taorianan'ny roa amby fitopolo aho be dia be ny zavatra niainana, ny famonoana, ny Tratra ny boycott tsika, tsy nisy fanafody ho an'ny ankizy, tsy nisy sakafo, tsy nisy inona. Adino izany fa avela fotsiny ihany. Dia ohatran'ny hoe ny eo foana no miverina. Ka izay no nahafinaritra tamin'ity hoe ny tantara aleo apetraka hoe io no izy. Ary izay no mahatsara ny taraina ny tany. Ny taraina ny tany mametraka mazava tsara hoe io no niainana. Dia izay e. Dia lesy koa tiako tiako nitiavako ilay dikanteny, ankoatra ilay hoe mandrindra teny. Dia hoe indraindray ary zavatra nitranga tany amin'ny tanin'ny hafa mety ho zavatra tsara azo alain-tahaka amin'ny tanin'ny tena na zavatra efa nitranga tamin'ny tanin'ny tena satria izay izao niainako tamin'izy ity misy zavatra maromaro voalazany ato a tsy sahako ny lazaina dia ohatran'ny hoe voatohina voadona hoe adikao ny teny malagasy io a dia ahoana fomba adikana an'izany indrindra fa hoe eo amin'ny maha vehivavy Eo mba voadona io moa ilay lazainao hoe dominé, inona ny iainanao anatin'izany? Tena azoko lazaina fa zava-dehibe mi-, ho ahy aloha izy ity dingana lehibe mihitsy ity tantara ity e. Inona ary no azonao aseho ny diarin'i Anne Franck mba ho hitan'ny mpijery an? Asehoy kely ny endriny an! Otran'izao ny bikany. Zao izy a, de io a, de za kosa aloha miaiky e, tany Madagasikara ity no natao, io matevina be io, tsara tarehy io, fa sa- be dia be, ekipa iray manontolo izay nanao azy, tao a ny editeur, tao a ny maquettiste, anakiroa izy io maquettiste nanao an'io, ny maquettiste Freddy a. sy manantsora-parisonina, tena niasa be izy tao an ny imprimeur ary tena nitady ny imprimeur farany izay mora izay fa ilay olana fotsiny izao amin'izao fotoana izao mbola lafo be ny boky any Madagasikara, lafo be mihitsy ny boky any Madagasikara, io io io olana tokony hotajaina hoe ahoana ny fandehanana azy.
Dia aiza ny toerana ahitana an'ity boky ity? Misy hetsika karakaraina aty hoatrany? Izao izao raha ny eto an-dafy, misy hetsika izany karakarain'ilay hoe Salon du livre africain izay ao amin'ny Réfectoire des Cordeliers dans le sixième. Ilay adiresy, quinze rue de l'École de Médecine. Misy misy boky maromaro ho avy eo. Misy izany ny boky ny boky nisoratanareo taty. Boitso. Raha azo atao hoa fa mbola voasantatra am-bavarano io e. Dia izay hitondra dia misy boky koa nosoratako natao tany tany Madagasikara dia misy boky misy boky maromaro hivoaka izay tsy hita tsy hita loatra aty. Ho asehonay fa averiko a. Santatry hoa amin'ny manaraka sy ny amin'ny manaraka hoa le biazina. Tena lalana miva- lalana mivoy io hoa, dia aleo hoa dia hiara-hiasa amin'ny sasany an! Raha tsy diso aho ny bokin'i ny bokin'i Dodo Vol ao hoa, bokin'ny Atelier des Nomades ao hoa. Dia ao koa, ao koa Jean Luc Raharimanana izao manomboka, efa manomboka misy maromaro, fa ny ezaka izany izao a, dia hoe atao a izay, izay boky avy any, izay izany tena ezakay, hoe izay boky any Madagasikara, vita any Madagasikara no hoentina. Dia sy ny vita any États-Unis, ny an-dry Ranjasoa Publishing hoentina daholo. Fa eny e, averiko fa santatr'io. Mbola ho ampitomboina tsikelikely io. Tafiditra aloha izay, sarotra be ny hiditra tao. Tafiditra aloha ny tena. Dia avy eo hitarina, hitarina, hitarina.
Dia misaotra indrindra ny fialàntsiny. Misaotra indrindra Andry.
Mankasitraka hatrany.